Ýurdunyň aýrylmagyna garşy çykmaga synanyşan lukman Türkmenistana tussag edildi. Ýewropa Parlamentinde Hursana Ismatullaýewanyň taryhy ara alnyp maslahatlaşylandan soň häkimiýetleriň ar almagy. On altynjy iýulda Türkmenistanda polisiýa Moderatorlyk mejlisinde bir gün öň Ýewropanyň parlamentinde adalatsyz işden çykarylmagy barada maslahat edilen lukmany tussag etdi. Hursenaý Ismatullaýewa iki müň on ýedinji ýylda işden kowulmazyndan öň Aşgabat şäheriniň golaýyndaky perinatal merkezde lukman bolup işledi. Şondan bäri işini dikeltmäge synanyşýardy. Ýöne aýdyşlaryna görä, adalatsyzlygyň diwaryndan geçip bilmejekdigi aýdylýardy. Düýbi Gollandiýada ýerleşýän garaşsyz habar çeşmesi Turkmen. News on töweregi polisiýa işgäri Ismatullaýewany telefonlary we ofis enjamlary bilen birlikde öýünden alyp gidendigi barada habar berdi. Şondan bäri dört gün geçse-de, onuň nirededigi ýa-da tussag edilmeginiň sebäpleri barada resmi maglumat ýok. Häkimiýetleriň tussag edilmek hakykatyny ykrar edip bilmeýän ýa-da Ismatullaýewanyň nirededigini gizlemäge synanyşan ýagdaýynda, onuň tussag edilmegi mejbury ýitirim bolar we halkara hukugynda bu agyr jenaýat hasaplanýar. Ismatullaýewanyň tussag edilmegi gaty aladalandyryjy. Dünýädäki iň repressiw reformlaryň biri Türkmenistanda ösdi. Häkimiýetler haýsydyr bir tankytlara ýol bermeýärler we umumy korrupsiýa, adalatsyzlyk we başarnyksyzlyk faktlaryny köpçülige ýetirýän ýa-da görkezýänleri türmä iberýärler. Onlarça adam mejbury ýitirim bolmagyň pidasy boldy. Türmelerde yz galmady. On bäş ýyldan gowrak wagt bäri käbirleriniň maşgalalaryndan hiç hili maglumat ýok. Hatda ýakynlarynyň diridigini ýa-da ýokdugyny bilenoklar. Kanunçylygyň ýagdaýy hem gowy ýagdaý däl. Türkmenistanda adalaty gazanmak diýseň kyn we muňa mysallaryň biri işinden boşadylmagynyň bikanundygyny subut etmek üçin dört ýyl bäri synanyşýan Ýewropanyň parlamenti tarapyndan bu meselede ara alnyp maslahatlaşylan Ismatullaýewanyň hekaýasy bolmalydy. Ismatullaýewanyň tussag edilen pursady we häkimiýetleriň ozalky tejribesi, döwletiň öz hekaýasynyň halkara forumda ara alnyp maslahatlaşylmagyna ýol berendigi üçin ondan ar alýandygyna şübhe döredýär. Şeýlelik bilen, häkimiýetler sürgündäki türkmen adam hukuklaryny goraýjylar bilen hukuk bozulmalaryny köpçülige ýaýratmak ýa-da ara alnyp maslahatlaşmak bilen baglanyşykly bolup biljek zatlary görkezip, beýleki raýatlara-da sapak bermek isleýärler. Beýleki tarapdan aktiwistlere näme görkezmelidigini meselesini köpçülige ýetirýär. Ismatullaýewa tussaglykda saklanýan her minutda gynamalara, zulum edilmegine ýa-da etmedik käbir jenaýatlaryny boýun almaga mejbur edilmek howpy barha artýar. Ýakynda Türkmenistan bilen adam hukuklary barada gepleşik geçiren Ýewropanyň Bileleşigi Edaranyň diwarlarynda adam hukuklaryny ara alyp maslahatlaşanlary üçin aç-açan ar alynýandygyna göz ýummaly däldir. Brýussel Ismatullaýewanyň gysga wagtda boşadylmagyny talap etmeli.